Asina ki e ta kuminsá ku balentia i firmesa e obra di nos redenshon. Den bo momentonan di prueba, ora bo ta desanimá, pidi Tata Selestial bo tambe. Si resultá ku no ta su boluntat, no preokupá bo pasobra Señor semper sa loke ta bon pa nos. E ta reanimá bo, duna bo balentia,

E obra di nos redenshon. Den bo momentonan di prueba, ora bo ta desanimá, pidi Tata Selestial bo tambe. Si resultá ku no ta su boluntat, no preokupá bo pasobra Señor semper sa loke ta bon pa nos. E ta reanimá bo, duna bo balentia, kurashi i forsa spiritual

Rumannan bon tardi. Un felisa tardi pa boso. Bon biní den e ora santu i sagrado, ora di Dibino Misericordia. Nos ta yama bon biní tambe na nos ruman Noraima Engelhardt i Edson Engelhardt, ku un biaha mas ta habri nan kas i duna nan tempu na Señor, pa asina nos huntu por ta den e ora santu i sagrado aki. Noraima bon tardi bon bini. Bon tardi ruman Frances un felis a tardi na tur esnan cu ta mira nos y tambe scucha nos y tambe pa tur esnan cu mas despues lo mira esaki. Si. Awe manera rumannan por mira riba pantaya nos tin aki expone e cruz di victoria di Cristo. Kiko ta e relashon di e krus di viktoria di Kristu? Awe ta djabièrnè, tres or di atardi ta e ora santu i sagrado. Pasobra, e lansa ku a transpasá e kurason di Hesus ta marka pa nos e era nobo, e oportunidat nobo. E ta marka pa nos e echo ku e oseano di miserikòrdia a habri pa kada un di nos. Ta. Den e krus aki, riba e palo di krus aki, Hesus a logra di gana miserikòrdia pa nos. Hesus a optené pa nos e miserikòrdia ku nos por disfrutá di dje awe. E a gana pa nos e ora santu i sagrado aki ku nos tur dia di nobo ta konmemorá, spesialmente riba djabièrnè, nos ta para ketu na e krus di viktoria ora ku Hesus su brasanan a habri i su pia i su kabes a trese pa nos e e union entre shelu ku tera, pero ku a redondá den e Kristu ku a resusitá glorioso for di morto, e Hesus di dibino miserikòrdia. Mi tabata ke pidi bo pa aunke ta un par di sekònda laga nos meditá un ratu asina huntu ku nos ruman Noraima. Tambe nos meditá un ratu riba e krus di viktoria aki di Kristu.

Sanger presioso di Hesus, preis infinito di redenshon di hende pekador, bibida i purifikashon di nos alma. Bo ku a perkurá kontinuamente pa nos bienestar dilanti di trono di miserikòrdia infinito, for di profundo di mi kurason mi ta adorá bo, i tantu ku ta na mi alkanse mi ke duna bo satisfashon pa tur ofensa i ultrahe ku bo tin di wanta kontinuamente di hende, mas tantu di esnan ku ta riska blasfemá bo ku frekuensia. Ken no ke bendishoná e sanger di balor infinito? Ken no ta sinti den dje e mes un kandela di amor di Hesus ku ta dramá Dramá pa tur esei pa lo. Kiko lo ta mi suerte si mi no a wòrdu salbá pa sanger, pa e sanger presioso? Pa kiko e sanger a basha for di e arbonan di mi Salbador te na e último gota? Pakico e sanger a basha for di e ardnan di mi Salbador te na su ultimo gota? Ai tabata sin duda efecto di su amor, o amor infinito cu a duna nos e balsamo di salbacion. O bálsamo ku ta pasa tur preis ku ta brota for di fuente di amor infinito, hasi tur kurason i tur lenga alabá Bo, glorifiká i gradisí Bo, awor i semper. Amén. Dios di misericordia, mi tin duele cu mi a haci pica, pasobra mi a merece bo castigo, y mas tanto pasobra mi a ofende bo, cu ta mi bienhechor di mas grandi bondad mes. Mi ta detesta tur pica, y mi ta priminti cu yudanza di bo gracia di drecha mi bida y di no haci pica nunca mas. Señor, tene misericordia di mi pober pecador. Señor, tene misericordia di mi pober pecador. Señor, tene misericordia di mi pober pecador. Rumannan, e fortalesa cu nos por haña den e cruz di victoria di Cristo ta netamente pasobra E no a spar nada. E a duna nos. asta e ultimo gota di su sanger, pa nos ta hendenan liber awe, liber pa nos por skohe p'e, liber pa nos por skohe boluntariamente pa ador'é, pa glorifiqué i pa bendishon'é i pa pidi e su bendishon den bida di kada un di nos. I mas ku tur kos den e ora santu aki nos ta pidi Hesus di dibino miserikòrdia pa tene miserikòrdia ku nos.

Ilumina nos i ilumina kada kas di famia ku ta siguiendo nos awe tardi, ku ta kompañando nos awe tardi, pa kada un kas di famia por haña e lus aki ku ta esun ku ta bini di Hesus di divino miserikòrdia, e lus ku ora ku el a resusitá glorioso for di morto El a perkurá pa kada un di nos risibí esaki. Den e lus aki, huntu nos ta ban inisiá e atardi aki, e ora di tres or di atardi, e ora ku nos ta ban papia ku nos Dios, e ora ku nos ta ban duna Señor di Dibino Miserikòrdia e oportunidat, e espasio i nos ta bai habri nos kurason p'e, inisiando e atardi aki ku e orashon riba página trinta i dos. Página trinta i dos di nos devoshonario nos ta ban resa huntu e orashon pa tres or di atardi. O Hesus miserikordioso, Amante di almanan, mi ta implorá Bo pa e agonia di Bo Sagrado Kurason i pa e dolónan di Bo Imakulata Mama, purifiká ku Bo sanger presioso e pekadornan di henter mundu Ku awor aki ta den agonia u ku tin di muri awe. Kurason agonisante di Hesus, tene miserikòrdia ku tur esnan ku a muri i ku tin di muri awe. Doloroso i imakulata kurason di Maria, pidi pa e afligidonan, O Hesus, bo a muri, pero e fuente di bida a brota pa e almanan. I e oseano di miserikòrdia a habri pa henter mundu. O Fuente di bida i di infinito miserikòrdia divino, kubri henter mundu i hasi bo mes basha riba nos. E alma Hesus di Divino Miserikòrdia ta bisa, Ku tur tresò di atardi resa pa e fayesidonan, lo mi no nenga nada ti e pidi mi. Esaki pa mérito di mi morto, pasobra tres or di atardi ta un ora santu i sagradu. Ta den e ora santu i sagradu aki nos ta bini dilanti di e Sus Dribino Miserikòrdia, presentando E. Astrid van Denter i su kas di famia, Maria Martes i su kas di famia, Javier i Nayarit Sánchez Edson i Noraima Engelhard Ventura, Famia Engelhard na Boneiru, na Kòrsou, Famia Ventura. Nos ta presentá Mayra, Waley i Juliana, tur su rumannan na Kòrsou, na Boneiru, su yunan na Hulanda, su nietunan. Nos ta presenta Rosel Duncan y su cas di famia, Silvio y Francis Young Osepa, pa nan cas por tin bendicion di Señor abundante, pa Hesus di divino misericordia por basha su mes riba nan y compaña nan henter nan bida largo den tempo di prueba, Pai ta huntu ku nan i laga nan semper mira i sinti su presensia den nan bida i pa nan keda wardá di tur peliger. Nos ta pidi pa famia Youngel na Kòrsou, na Hulanda, famia Hosepa na Kòrsou i na Hulanda, i nos ta presentá Vernali i Borschot,

Na Boneiru i su kas di famia, nos ta presentá Madelin, esposo Ortela, i yunan i nietunan. Nos ta presentá Evelyn La Paz, su esposo i su kas di famia kumpletu. Nos ta presentá pastor Raul Mercedes, pa bendishon abundante riba e rumannan aki i na su kas di famia. Ta Pastor Raul por haña e fortalesa i e guia nesesario di spiritu santu pa semper e por kumpli ku e tarea ku Hesus a duna el na e momentu ku e ta keda ordená komo saserdote. Nos ta presentá Florita i Frank Hortensia, nan yunan i nan nietunan. Nos ta presenta Famia Richardson Cecilia na Boneiru na Kòrsou i na Aruba. Nos ta presenta Lupe Baard Meyer de Wint, esposo, yunan i nietunan. Nos ta presenta Mirna Louisa Godet i esposo, nan yunan i nan nietunan i e famia Godet i famia Louisa kompletu. Nos ta presenta Dennis i Jessica Yamanica. nan yunan i nan nietunan i nan kas di famia kompletu. Nos ta presentá tur mama ku ta pidi orashon pa nan yunan, spesialmente pa e mama aki en partikular ku ta pidi orashon pa su yu ku ta studiando Rondando. Nos ta pidi abo, o Hesus di Hubri di Miserikòrdia, pa bo tene miserikòrdia di nan, pa bo kompañá nan den nan trayekto di bida i nan estudio, i duna e kriatura aki semper bo don. di desentimentu pa e skohe loke ta bon pa su futuro. Nos ta presentá famia Martina, famia Mogen, famia Jaun, famia Doran, famia Melfort, famia Desir. Kada un di e famianan aki, famia Martina, nos ta presentá Minerva Martina i su kas di famia, Roy Hou i su kas di famia, nos ta pidi bo un bendishon spesial pa Pastor Luis Bolivar Lucho na Parokia di San Hosé na Barbo i pa tur su parokianonan.

de todo lo que es son las gracias que viene del cielo. Pa Edisona y Daniela Luisa y nan cas di famia, pa Juvenco Luisa y su mama Sulian Luisa y tur su rumannan, famia Luisa completo, pa Angelo Susana, famia Susana na Corsou y na Hulanda, pa Maggie y su cas di famia, Pastor Bouwman pidiendo Hesus di Divino Misericordia pa semper bai sigui compaña e rumannan aki y continua e obra di sanacion cu e a inicia den nan, presentando Idelco Snijders y su cas di famia, specialmente nos ta presenta Yu homber Raymond Snijders na Hulanda cu ta sufriendo un quebrante di salud, pa Hesus di Divino Misericordia tene misericordia cu mi i pone man sanadó riba dje, i así ku pa medio di su rayonan di divino miserikòrdia le sinti Hesus su presensia ku ta kana ku ne den e momentu di prueba aki. Nos ta presentá Nelly Hortensia esposo, i yunan i nietunan. Nos ta presentá tur mama i futuro mamanan. Nos ta presentá Richie Richard Richie Martinez i su kas di famia. Idelma, Yanna, Serfilia y cas di famia esposo yunan Nos ta presenta Ruth Damascus esposo y yunan y nietunan Nos ta presenta tur e personanan cu no a pidi nos oracion pero cu cada un di nos hunto cu boso na na cas tini i ku nos ke presentá arki dilanti di e trono di Hesus di Divino Miserikòrdia, ofresiendo Hesus nos rekonosimentu di dje i Su trabou, Su esfuerso, pa a muri pa nos riba e krus, pa awe nos por para ketu na e akontesimentu grandi aki ku a nifiká pa nos ku e fuente di bida a habri pa kada un di nos. Ojalá ku e fuente di bida aki, mi rumannan, basha kompletamente riba kada un di nos personalmente i nos kasnan di famia i nos keda inundá bou di e rayonan di Divino Miserikòrdia. Usando esei nos ta tuma nos deboshonario i nos ta ban resa e orashon primeramente. di riba página trinta i dos na Mama Maria, página trinta i dos abou, Diario shete nuebe, e orashon na Mama Maria, i despues nos ta bai riba página trinta i un pa nos hasi e akto di konsagrashon. Página trinta i dos. O Maria, mi mama, mi Señora, mi ta ofresé Bo mi alma i mi kurpa, mi bida i mi morto i tur loke bini despues di esei. Mi ta pone tur kos den Bo man, o mi mama. Kubrí mi alma ku Bo mantel birginal, i duna mi e grasia di puresa di kurason, alma i kurpa. Ku Bo poder, defendé mi di tur enemigu, speshalmente djesnan ku ta skonde nan malisia bou di un máskará di birtut. Amèn. Nos ta kontinuá riba página trinta i unu ku e akto di konsagrashon na Hesus Miserikordioso. O miserikordiosísimo Hesus! Bo bondat ta infinito, i e tesoronan di bo gracia ta inagotabel. Mi ta confia henteramente den bo misericordia cu ta surpasa tur bo obranan. Mi ta consagra mi henteramente na abo, pa biba bou di rayonan di bo gracia i amor, cu a brota di bo santisimo curason riba cruz. Mi ta deseá di propagá bo miserikòrdia pa medio di obranan spiritual i korporal di miserikòrdia, spesialmente na resa pa kombershon di pekadornan, pa konsolá pober i afligidonan i pa yuda enfermonan. Pero abo ta bai protehá mi manera bo propiedat i bo gloria, Pues mi ta teme tur kos di mi debilidat i mi ta spera tur kos di bo gran miserikòrdia, ku henter humanidat por konosé bo gran miserikòrdia i pone henter su speransa den dje i alabé pa tur eternidat. Amèn. Hesus di Divino Miserikòrdia, mi ta konfia den bo. Hesus di Dibino Miserikòrdia. Mi ta konfia den bo. Hesus di Dibino Miserikòrdia. Mi ta konfia den bo. Ku e konfiansa aki nos ta ban skucha awor e teksto bíbliko pa awe tumá for di e buki di Esekiel.

Señor a dirigí palabranan. Pakiko boso ta usa e proverbio aki na Israel? Te tatanan a kome druif ku no ta hechu, pero ta djente di e yunan a kohe rel? Esaki ta loke Señor Dios ta bisa, Mes sigur! Kumita Dios bibu, lo no usa e proverbio aki mas na Israel. Bo mester sa ku bida di kada hende ta den mi man. Bida di e tata, pero tambe di e yu, ta den mi man, nan ta biba. Solamente hende ku peka ta muri. Suponé ku tin un hende ku ke biba segun mi boluntat i ku ta aktua na un manera onesto i hustu. E no ta partisipá na komementunan ritualnan di israelitanan riba se ritu di sakrifisio ni ta adorá nan imágennan di diosnan falsu. E no ta violá esposa di otro hende ni drumi ku un muhé ku tin su regla. E no ta oprimí ningun hende. Ora un hende fia algu serka dje i a dun'é un pant, e ta duna e pant bèk. E no ta hòrta es ku tin hamber, e ta duna kuminda. Es ku ta sunú, e ta duna paña di bisti. E no ta fia hende nada kontra e interes, ni kalkulá ganashi brutu, e no ta hasi loke ta inhustu. Ora tin diferensia di opinion, e ta duna un opinion onesto. E ta atené na mi leinan i kumpli estriktamente ku mi reglanan. Un hende asina ta biba segun mi boluntad, lë e keda biba sigur. Esei ami, señor Dios, ta sigurá. Palabra di Señor. Gloria na bo, Señor Hesus. Mi rumannan, Ezekiel capítulo dies ocho versículo uno te cu nuebe ta papia cu nos di e Pekador ku ta repentí, pasobra nos tur ta pekador, i e pekador ku no ta repentí i ku ta sigui ku su mal deseonan, ku ta sigui ku su bida ku no ta di akuerdo ku e mandamentunan di Dios, anto e ta deskribí aki kua ta esun ku ta. Keda biba sigur, i kua ta esun ku lo muri sigur? Esun ku lo muri i e morto aki no ta esun ku nos konosé. Ta e morto spiritual, e morto ku no ta logra yega den e reino di shelu, den e reino di Dios. Ta p'esei ta importante pa nos purba i keda kontinuamente alerta pa nos biba nos bida di un forma ku ta agrada Dios. I si nos faya komo ku nos ta hende débil i pekador, nos sa ku nos Iglesia Katóliko Universal ta ofresé nos e Sakramentu di Rekonsiliashon pa nos netamente por pasa bèk Di skuridat pa e lus ku ta bini di Tata. Nos ta pasa fo'i e skuridat ku nos ta den dje, e skuridat di morto di nos pikánan, i nos ta resusitá for di e pikánan ei, pasobra kòrda ku Hesus a muri na krus, e a baha den reino di mortonan, pero e no a keda den e skuridat ei. Riba e di tres dia di un djadumingu el a resusitá glorioso for di morto. Nos ta ban resa huntu awor orashon riba página trinta i unu, Orashon pa ora di morto. Página trinta i un ariba. O Hesus miserikordioso, abo ku ta kologá na krus, kòrda riba mi na ora di mi morto. O kurason miserikordioso di Hesus, abrí ku un lansa Protehé mi na ora di mi morto. O sanger i awa ku a brota for dje kurason di Hesus manera un fuente di insondabel miserikòrdia pa mi na morto, na ora di mi morto. O agonisante Hesus, prizonero di miserikòrdia, kalma e ira di bino na ora di mi morto. Amèn. Awor ku nos a skucha e palabra di Dios, awor ku nos a supliká Señor pa den e momentu di nos morto E ta huntu ku nos, E tene miserikòrdia ku nos i E lanta nos tambe glorioso for di e morto di nos pikánan, for di e skuridat ei, laga nos ban ofresé Hesus. Den e koronia ku nos ta bai resa awor na Su honor i pa boso tur ku ta siguiendo nos na kas, Hulanda, Kòrsou, Aruba, Boneiru, Sint Maarten, Saba i Sint Eustatius, bosan ta bon biní pa huntu ku nos awor aki ku hopi devoshon Nos bai resa e coronia na honor di Hesus di Divino Misericordia. This is going to be the chaplet of the Divine Mercy especially for you that is with us or later on in this day will watch this. You are welcome to meditate about all what it is that God is offering us through the divine mercy. Na nomber di Tata, di Yu, di Spiritu Santu. Amen. Nos Tata cu ta na Cielo, bo nomber sea santifica.

I fruta di bo barika, Hesus, ta bendishoná. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pekador, aor i na ora di nos morto. Amèn. Kredo, Mi ta kere den Dios Tata Todopoderoso, Kreador di shelu i di tera, i den JesuCristu, Su úniko i uno Señor, ku ta konsebí di spiritu santu, ku a nase di Maria Virgen, ku a padesé bou di Ponsio Pilato, ku a wòrdu krusifiká, a muri i tabata derá, ku a baha den reino di mortonan. Riba e di tres dia el a resusitá, el a subi na shelu i ta sintá na man drechi di Dios, Tata Todopoderoso. Djei e bini pa husga bibu i mortonan. Mi ta kere den spiritu santu, iglesia santu i katoliko, komunion di santunan, pordon di piká i resurekshon di karni, i bida eterna. Amen. Tata eternu, mi ta ofresé bo kurpa i sanger, alma i dibinidat di bo Yu bien stimá,

tene misericordia cu nos y cu henter mundo. Nos ta ban riba pagina binti un y aya nos ta ban reza letania na honor di Hesus di Divino Misericordia. Pagina binti uno. Señor, tene piedad di nos. Señor, tene piedad di nos. Cristo, tene piedad di nos. Cristo, tene piedad di nos. Señor, tene piedad di nos. Señor, tene piedad di nos. Jesucristo, tende nos. Jesucristo, tende nos. Jesucristo scucha nos. Jesucristo scucha nos. Dios Tata cu ta na shelu. Tene piedad di nos. Dios Yu Redentor di mundu. Tene piedad di nos. Dios Spiritu Santu. Tene piedad di nos. Santisima Trinidad un solo Dios. Tene piedad di nos. Hesus, Rei di miserikòrdia, kòrda di mi mundu. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, pa kende tur kos a ser kreá. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, ku a santifiká nos. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, kende a revelá nos e misterio di Santísima Trinidat. Mi ta konfia den bo. E su trae di miserikòrdia ku a manifestá nos e omnipotensia, e omnipotensia di Dios. Mi ta konfia den bo. E su trae di miserikòrdia ku a manifestá na nos den e kreashon di e spiritu selestial. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia. Ku a forma nos fo'i nada. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia. Ku ta brasa henter universo. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia. Ku ta duna nos bida eterno. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia. Ku a libra nos fo'i kastigu meresi. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikordia ku ta konsedé nos e hustifikashon den e Verbo enkarná. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikordia ku ta duna nos miserikordia pa bo santu heridanan. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikordia ku a duna nos Santa Bírgen Maria komo Mama di Miserikordia. Mi ta konfia den Bo. Hesus Rei di miserikordia, kende a bira karni den skochi di la Bírgen Maria. Mi ta konfia den Bo. Hesus Rei di miserikordia, kende a sufri pashon i morto. Mi ta konfia den Bo. Hesus Rei di miserikordia, ku a yuda semper i na tur parti. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia ku ta generoso ku bo grasianan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia ku a manifestá i a revelá nos bo misterio dibino. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia ku a manifestá bo mes ora bo a lanta bo santa iglesia. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di Misericordia, cu a institui santu sacramentunan di bautismo y reconciliacion. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di Misericordia, cu a regala nos Santisima Eucaristia y Sacerdocio. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di Misericordia, cu a duna nos virtutnan di fe, speransa y caridad. Mi ta confia den bo. Hesus Rei di Misericordia cu a manifesta bo mes pa conversion di pecadornan. Mi ta confia den bo, Hesus Rei di Misericordia, cu a revela bo mes pa santificacion di e hustunan. Mi ta confia den bo. Hesus Rei di Misericordia, cu ta iba santunan na cumbre di santidad. Mi ta confia den bo. Hesus Rei di misericordia. Cu ta basha fo'i bo santu heridanan. Mi ta confia den bo. Hesus Rei di misericordia. Cu ta brota fo'i bo sagrado curason. Mi ta confia den bo. Hesus Rei di misericordia. Cu ta duna speransa na almanan cu ta den desesperacion. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, ku a kompañá tur hende semper i na tur parti. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, ku ta kalma nos ku yobida nan di bo grasianan. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, abo ku ta konsuelo di enfermo i afligidonan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Abo ku ta e úniko konsuelo di e kurasonnan fligí. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Abo ku ta refugio di muribundonan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia, abo ku ta speransa di almanan di purgatorio. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia, abo ku ta korona di tur santu. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia, abo ku ta e goso selestial di esnan salbá. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia. Abo ku ta fuente inagotabel di milager. Mi ta konfia den bo. Lamchi di Dios ku ta kita peká di mundu. Pordoná nos, Señor. Lamchi di Dios ku ta kita peká di mundu. Scucha nos, Señor. Lamchi di Dios cu ta kita pecá di mundu. Tene piedad di nos, Señor. Misericordia di Dios ta mas grandi cu tur su obranan. Ta pesey nos ta canta misericordia di Dios pa semper. Misericordia di Dios ta mas grandi cu tur su obranan. Ta pesey nos ta canta misericordia di Dios pa semper. Misericordia di Dios ta mas grandi cu tur su obranan. Ta pesey nos ta canta misericordia di Dios pa semper. Laga nos reza. O Dios bondadoso, Tata di misericordia, Señor di tur consolacion, kende no ta deseá condenacion dje esnan cu ta kere confia den bo. Mira nos, nos ta suplica bo segun e abundancia di bo misericordia. Engrandecé bo misericordia pa, den tribulacion ni mas grandi di nos vida, nos por cumpli semper y fielmente cu bo santu boluntad, ku den su mes ta miserikordia, pa medio di bo Yu i nos Señor Hesukristu, kende komo Dios ta biba i reina ku bo den unidat di spiritu santu den tur siglo i siglonan. Amèn. Nos ta ban riba página binti ocho. Abou i despues ta sigui riba pagina binti nuebe. Nos ta ban resa Orashonga Señor di Misericordia i Amor. Hesus, Divino Prisionero di Amor, ora mi considera Bo amor i con Bo a humia Bo pa mi, mi sintinan ta perde animo. Mi ta sconde Bo Majestad inconcebibel I bo ta humia bo rebahando bo mes pa mi, un ser miserabel. O Rei di Gloria, maske bo ta skonde bo bunitesa, e wowo di mi alma ta kita e buelo, i mi ta mira e kor di angelnan ku ta onrá bo sin stòp. I tur e potestatnan selestial ta alabá bo i ta bisa kontinuamente. Santu, santu, santu bo ta. O kende por kumpli ku, por komprondé bo amor? I por, i pon, i bo miserikòrdia insondabel pa nos? O prisionero di amor, mi ta sera mi pober kurason den e tabernakel aki pa adorá bo sin stòp di dia i anochi. Mi no sa di ningun obhecion na e adoracion aki. Maske mi ta fisicamente leu fo'i bo, mi curason semper ta cu bo. Nada por stroba mi pa stima bo. Amen. Hesus di Divino Misericordia, mi ta confia den bo. Hesus di Divino Misericordia. Mi ta confia den bo. Hesus ribi no misericordia. Mi ta confia den bo. Mi rumannan, awe ta djabièrnè, normalmente nos ta resa no raima riba djabièrnè e caminda di cruz. Pero mi no sa si abo tambe i boso lo por ta hunto cu mi mañan, pero si no ta esei ta e caso, no ta nada, mañan e ora ei nos ta cumpli cu e promesa cu mañan cu Dios ke nos ta resa e caminda di cruz ku lo tabata korespondiente pa awe, pero nos ta tin un ekibikashon chikitu ei ku nos a resa awe e koronia ku nos ta resa koriente di henter siman kaminda djabièrnes semper nos ta resa e kaminda di krus. Pero no ta nada mi rumannan, no drenta ansha, no drenta pashon, tur kos ta bai manera Kristu Hesus Tata di Dibino Misericordia ke i ta permiti pa kosnan bai. Mañan ku Dios ke e ora ei nos lo resa e Koronia pero usando e tekstonan di Kaminda di Krus. Asina nos tin e siman kompleto manera nos a kustumá hasi. Pa awe tardi mi ke yama bo danki. Mi ke gradisi bo pa bo presensia i mi ke yama bo danki pasobra mi sa ku kada un di boso a hasi boso esfuerso pa laga otronan tambe sera konosí i ku boso a invitá nan pa like nos página Orashon i Mishon San Pio Kòrsou, pa asina nan por sigui nos tur atá di tres ora di djaluna pa djasabra. Mi ta hopi kontentu ku nos tabata huntu henter e siman aki i manera bo sa kaba, e invitashon ta pa mañan ku Dios ke bo sintonisá nos riba e mes un página aki ora cu nos ta live trobe cu e oracionnan pa tres or di e tardi na honor di Hesus di Divino Misericordia. Noray ma masha danki pa bo presencia anto hopi bendicion pa bo y pa tur cu ta sigui nos na cas y na cas di famia. Danki Frances, prome cu nos yama yo tambe djis mi keda corda bo bo invita nos rumannan tambe pa awe, mi ta rishete. Sí, sí, sí, danki pa korda mi. Rumannan, nos awenochi ta huntu ku bo pa mi tardi shete ku e orashonnan korespondiente di e dia di awe bintitres di aprel na honor di Santu Padre Pio. No stay tur siman djarason, pero tur bintitres di luna nos ta kompartí ku bo e orashonnan na honor di Santu Padre Pio, konmemorando e dia bintitres Titur luna, komo ku ta bintitres di sèptèmber ta e fiesta, tur bintitres nos ta para ketu i nos ta konta un poko di historia di Padre Pio, nos ta kompartí su kantikanan, nos ta resa na dje i pidi su interseshon pa kada un di nos i nos kasnan di famia i pa eradikashon di e pandemia aki ku ta un obra di enemigu, anto Padre Pio ta unu ku a vense tur maldat. P'esei, bèrdat Noraima, danki pa kòrdami ku awe nochi, pa mi tardi shete, mi tardi shete no? Sí, mi tardi shete. Sí, mi tardi shete no stay aki riba nos página Orashon i Mishon San Pio Kòrsou. Bo ta kordialmente invitá pa bo join nos i poko poko bo ta bai serando konosí ku Padre Pio. Si bo no tabata konoséle ainda i bo ta bai sa mas di dje, anto bo ta bai tende tambe di e milagernan ku Padre Pio a hasi Den historia lo mi conta algo di eseinan awe, anto poco poco asina ei nos ta bay aumentando e conocemento y e spiritualidad di Santo Padre Pio. Pues bo invitacion t'ei caba pa bo t'ei awenochi hunto cu nos. Laga nos bisa anto un feliz atardi y te mas aki rato cu Dios su poder. Ayo! Ayo!